ɛmɛ wakɔ aba ɛde ba akisɛ ne titi de so ɛm sɛ baabi a yɛdu no kɔ a ne yɛgu so kɔ yɛ no yɛte ade a yɛfrɛ no ɛnome ase sɛ ɛgyina w'anomu kasa so ɛna wɔ nneyɛe bi so ɛna ɛma ɛnome ɛba wo so Sɛnea yɛn papa si akyerɛkyerɛ no ara, yegu so a yɛkɔ. Bɔ mmɔden nya adagyeɛ, na tena ase. Biribi a wonte aseɛ no, fa pɛn ne pepa. Numbers no a ɛkɔ wɔ screen no ase no, wotumi fa bi. Message WhatsApp, yɛbɛkan ne ama wo mmuae. Deɛ ɛte biara no, yɛbɛma wo mmuae. Papa Akwaaba nso, Sɛnea yɛasi rekɔ no, na woreka sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛte y'agyanom asɛm a ɛmma yɛnte wɔn so atua mfa nneɛma mfa mmrɛ yɛn. Na yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ, so weinom nyinaa yi mu nea yɛaka yi, seesei yɛafi apam dadaw no mu, na yɛadu apam foforo, yɛaba Kristo nan ase. Yɛteɛɛ he yɛantie. Yɛkaa biribi kyerɛɛ he yɛamfa. Yɛ papanom ɔmawu kɔ abɛto yɛn. Ɛnnɛ mmere Kristo som yɛwɔ mu. Y'ani agye, yɛkɔ asɔre, yɛhyɛ yɛ atade, yɛ yɛn biribiaa. Saa nnome no a eduu saa mmere no a yɛantie no, ebetumi awɔ yɛn so wɔ saa kwan no so anaa? Yoo. Agya Sɔre, sɛnea a mehyɛɛ ase meka no, Yesu bɛba asase so no, ɔma yɛte ase sɛ mmara no, ɔbɛtu agu na ɔbɛyɛ no dɛn? Ɔbɛhyɛ yɛn mmara. Enti wohwɛ kakra bi a yɛfa wɔ Paul homa ɔtwerɛ maayɛ wɔ Efesofo nwoma ti a ɛyɛ nsia gye mu baako kɔ no a, ose, Mma momfa dɛn? Mommu mo ho. Montie mo apofo asɛm wɔ Awurade mu.

Nkwa no bɛware, ɔbɛyɛ sei, ɔbɛyɛ sei. Yesu ma yɛte aseɛ saa nsɛm nyinaa sɛ wokɔ Mose nwoma a ɛto so mmienu na ɛto so nnum no nyinaa a, nnum no mpo de wokɔ nnum no ne ti a ɛyɛ aduonu nwɔtwe no a, ɔpaepae mu bebree na woyɛ osetie a ɛde bɛbrɛ wo sɛ na mede wo ka mmara no ti kɔ sɛ me se mefa baako bi a hwɛ a wo berɛ no ɛbɛsa. Nti baako biara ma yɛte aseɛ sɛ mmara biara nni hɔ a Yesu de bɛguu no, ɔse ɔbɛhyɛɛ ne ma. Nto hwɛ Yesu nkyerɛkyerɛ ɔkyɛ yɛ nsu kyerɛkyerɛ yɛ. Mfitiase hɔ se Yesu berɛ a ɔwɔ mfirihyia dumienu no, na ɔne asɔfo mpanyimfo no ɔyɛ dɛn? Ɔtena ase di nkɔmmɔ. Yesu amfa n'asɛm amfi baabi amma. Asɔfo mpanyimfo no question a wɔbisaa no ne apam dada no mu nsɛm. Ɛno mmua na ɔde maa wɔn. Yɛba Mateo nwoma ti a ɛyɛ nnan no na ade a, Yesu ne ɔbonsam nsɛm yiye ano no, Yesu ankasa na anka n'ankasa asɛm. Wanka n'ankasa asɛm da. Woba Deuteronomy, yɛyɛ Mose Nhoma a ɛto so anum na yɛte Ti Ankron no so nwɔtwe no a, Yesu mmuae bi a ɔde maa no, hɔ na efi. Ɛnso w'Awurade Nyankopɔn yɛ dɛbɛn? Ɛnhwɛ. Wokɔ David Nnwom a ɛyɛ aduɔkron baako no a, ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ no se, ose dɛn? Ose waka dada sɛ, To wo ho, na wahyɛ n'abɔfo no sɛ yɛdɛbɛn? Wɔnsoa wo.

Wɔbɛsan akɔ apam dadaw no mu akɔhwɛ sɛ ɛwom mu anaa. Esiane sɛ nsɛm a wɔka nyinaa yɛ ade a Jewfo gye akɔmhyɛfo di nti, na nkɔmhyɛfo werɛ fi Mose nom, Isaiah nom, Jeremiah nom, Hagar nom, Ezra nom. Wɔn nyinaa de asɛm atow akyerɛ de bra nea ebesi. Mibisa wo se. Dawid mma no ne afuro bi yɛ nsu wɔ mu? Dabi. Na adɛn nti na na onifirani baa Mateus ka sɛ, Dawid ba, hu me mmɔbɔ? Ana wanka sɛ, Yesu, hu me mmɔbɔ? Ná onifirani mpo nim sɛ ɔkɔmhyɛni bi ahyɛ ne ho nkɔm sɛ, Na baa bi befi Dawid hene mu ayɛ dɛbɛn aba. Enti na obiara nim sɛ wɔn a wɔanni anim saa bere no sɛ Dawid mbaa no ni. Nanso sɛ kwan a ɔbɛfa so ayɛ n'adwuma, ɔbɛfa so atena asase ani na ɔbɛyɛ biara no, na wɔayɛ dɛ nkɔmhyɛfo ahyɛ no ho nkɔm dada. Enti saa nsɛm yi nyinaa yɛ ade a Dawid, Yesu bɛpaapae mu kyerɛ nea enti a wɔkaa no saa, ne bere a saa dwumadi no bɛba. Enti na wobisaa sɛ, Ah! Na kurobow yi yɛ John the Baptist, wɔn ne Elijah no anaa? Dɛn na ɔka kyerɛɛ no? Ɔse wɔsen hwan? Elijah mpo. Na mmom ahemman no mu a ɔne mo emu akumaa. Na kyerɛ sɛ, Elijah wawu na wɔfaa no kɔɔɛ. Na ne nkɔmhyɛ sɛ ɔbɛsan aba bio nti, na Jewfoɔ nim sɛ ɔno na waba. Na Yesu no ne nkyerɛkyerɛ ne kwan a ɔbɛfa so bɛpapa apam dada no mu no, ɔde nea ɛremmoa wɔn no de nneɛma bɛhyehyɛɛ mu, nea ɛremmoa wɔn no de nneɛma bɛhyehyɛɛ mu. Yɛmfa mfa nto bi nto a, wohu sɛ Farisifo ne Sadusifo no, nkyerɛkyerɛ, wɔada nkyerɛkyerɛ no ani, nti ada no nnome ama wɔn, nti wɔnte ase. Hwɛ se, osikani. Ɛte asɔrdan mu, Homeda na wɔapam no adwumayɛni ɔkɔpɛ sika aba. Ne mmoa kɔ adidi nso de Homeda. Nanso apam dada no ka kyerɛ wo se saa da no wo mmoa mpo ɛnyɛ dɛn? Ɛnsae wo. Ɛmma wɔn aduane mpo bio. Ɛna ma Yesu bisaa wɔn sɛ, Mo a mogu ha yi a mohwɛ m'anim yi, monka nokorɛ nkyerɛ mo ho. Mo mu hena na Homeda ɔnsan ne guan nkɔ adidi? Na wɔbɛka akyerɛ no sɛ, Wo guan atɔ abura mu Homeda, wo guan baako no o, na ɔmmu Homeda so nkoyi ne guan no nyɛ dɛ bɛn mfi abura. Enti Yesu yɛ mfatoho kyerɛ wɔn. Memeneda no a wɔn ani abere sɛ wɔredi Homeda a wɔn nsa agu ho fi na wɔn asɛn dada no, na Yesu nam abirifo ne n'asuafo. Na wɔnam nyaatwom ma saa bae bɛka kyerɛ no sɛ, Ah, wose woyɛ Nyame Ba a, adɛn na woyɛ nea woyɛ no? Wunim sɛ nnɛ yɛ Homeda, na amena mu afuw, Edu baabi, ɔyarefo te hɔ, wuso ɔyɛ Abraham ba. Yesu so ɔkɔsa no yare, ɔse, Adɛn na woyɛ mmusude? Ɛnnɛ, ɛyɛ homeda, wɔnyɛ saa adwuma yi. Yesu bisa wɔn sɛ, Ɛyɛ homeda so wɔyɛ papa anaasɛ wɔyɛ bɔne? Na yɛn mu na mose saa nipa yi yɛ Abraham ba? Saa asɛm nyinaa yɛ ade a na ɛwɔ Apam Dada no mu. Edu ka kyerɛ me se, Ɛnnɛ, Apam Dada no atwam, enti nnome ɛnsɛ sɛ ɛba bio a. Mibisa wo se,

Bisa wo ho, Worehwɛ Christianity Today yi? Bisa wo ho sɛ, Ade a ɛbɛma nnome aba hɔ so he, yɛn nananom bi ayɛ na wɔannya so mfaso. Ɛnnɛ, yɛagyae anaa yegu so yɛ? Nti ɛnnɛ yɛfrɛ yɛn ho Akristofoɔ ma yɛbɔ Kristo abrabɔ no anaa? Anaa deɛ yɛn papa ɛɛka yi a ɛwɔ twerɛ no mu no, yɛgu so yɛ anaa? Sɛ yɛgu so yɛ deɛ a, ɛnneɛ na yɛnhwɛ na yɛnyɛ nana bi. anaa yɛn maame bi na ɛyɛ yɛn, na mmom ɛyɛ yɛn ara yɛn nneyɛe, sɛnea yɛn papa kae no, yɛnom asɛm bi, abrabɔ bi a yɛbɔ no na ɛde nnome na ɛbrɛ. Wonnya no baabi Akristiani atitudi so. Ɛyɛ nsɛm pa, daakye akwantu a yɛretu no, ɛno ho asɛm na yɛreka. Yɛrekɔgye nkratoaba, yɛba a, yɛbɛtoa so. Christianity Today nso, ɛka kyerɛ sɛ Christianity Today deɛ, ɛyɛ nsɛm papa, abrabɔ, akwantuo a yɛretu yi, ɛho nsɛm na yɛatwitwi. Christianity Today so na wɔtie me. Afei na wɔasɔ m'afidie a me ne Rev. Samuel Hunter Asare Danso a ɔda International Gospel Mission Ministry ano na me ne no retwetwe nkɔmmɔ. Nkɔmmɔ a yɛredi fa nnome ho. Buroni bɛka sɛ, Kes, nnome ho, sɛnea ɛyɛ a nnome ba nnipa so. Nnome korɛ no ne dɛn? Mɛyɛ dɛn mahu sɛ nnome wɔ me so? Ɛno ho asɛm na nnɛ yɛgu so a yɛretwetwe nkɔmmɔ. Yɛaka bebree, but na meka kyerɛ wo sɛ, sɛ wopɛ biribi abisa yɛn a, mɛmfrɛ. Numbers no a ɛretwam wɔ screen no ase no, Fa bi, na fa ma yɛn text message anaa sɛnea wo sa nsɛmmisa biara no, yɛbɛsan ama wo mmuae, na wo nso woate ase. Baabi biara a wowɔ biara a wohwɛ me biara, ɛha yɛ Christianity Today. Papa, akɔ aba? Yeah, maba masala. Meda ase. Papa, me yɛgu so reka na baabi a yɛadu a yɛrekɔgye nkratoɔ baeɛ ɛne sɛ, nnoɔma a na Jewfo yɛ mmerɛ bi a atwam, ampa, yɛba yɛn asɔredan mu a, yɛmmisa yɛn ho sɛ, ebi wɔ hɔ anaasɛ ebi nni hɔ. Ampa, papa, yɛhwɛ nneɛma bebree a wowɔ ka ni a, ɛyɛ nokware. Na yɛpɛ sɛ yehu ade ko pɔtee se, Mabɛyɛ Okristoni, magye Yesu adi. Saa nnome yi, ɛda me so. Yɛpɛ sɛ yehu. Yiw, yɛnkɔ Apam Foforo no mu bio. Yɛkɔ Galatifo nhoma atiayi nnum no a, Galatefo nhoma akyi awiei no nkyɛmu ɛyɛ dunkron no ba ase na yɛmfa yɛnkɔ yɛn akyi bio wɔ yɛka no sɛ Mose mmara edi kan Mose nhoma edi kan no mu ɔse bere a onipa yɛɛ saa adeɛ yi wie odii aduaba no ɔbɛyɛɛ dɛn? Obewui nti honhom no yɛ dɛn ɛkɔɔɛ nti ɔde ne nipadua ne ne honhom n'adwene ɛde ɔde nam Aane. Wokan saa nwoma no mu a, wɔakyerɛkyerɛ sɛ, Wobu saa bra wei kɔsi saa bra wei a, saa nneɛ wei, wommu ade, wowɔ abufuo, ahoɔyaw, adwaman, pɛsɛnkonya, abosomsom, ɛɛ ɛka no sɛn, nkɔnkɔnsa, nseku, saa nneɛma yi nyinaa yɛ honam dua no deɛ bɛn? Ne nnwuma. Na mmom wode ɔdɔ, ntease, biakoyɛ, nkabom, nyamesuro, nyamesom pa, trenee, kronkronyɛ abrabɔ a, woyɛ honhom no deɛ bɛn? N'apɛde. Enti yɛmfa ɛno mpo. Yɛhwɛ abrabɔ sɛdeɛ ɛyɛ kan de yi, sɛdeɛ yɛtwa yɛn ani kɔhwɛ ɛka no sɛn? Ɛyɛ Apam Dada no bio, Ezekiel nwoma ti dunwɔtwe. Ɔsɛ agya no mma abiɛbu, na ɛma na ɔne ɔyɛ dɛbɛnbɔnseɛ afem. Me, ɛnnɛ berɛ a me Yesu mma bɛwu yi deɛ, Sɛ mobɛtie na meka deɛ deɛ sɛ abɛbu no ɔyɛ dɛbɛn? Ɔmmu bio. Na ɔkra a ɔyɛ bɔne no ɔbɛyɛ dɛbɛn? Ɔbɛwu. Fine. Ɛnɛ yɛn deɛ awu, yɛn mmɔ adwaman, yɛn mmɔ korɔno. Na mmom yɛn deɛ nketenketenketenkete, asoɔden, ahomaso, pɛsɛmenkominya, ahoɔyaw, anibere bɔne, me yɔnko anya wei, ɛsɛ sɛ menya bi, Abrabɔ yi de, obi adi m'anim, mempene, ɛsɛ me di no mu. Yɛn ankasa yɛama yɛn abrɔfo de kɔsi overtaking is allowed. Baabi a wo overtake nnipa sɛ ɔte saa kasa no ase a wo wo twa ne ho akɔ no, wo hu deɛ baabi ogyina. Wo nim baabi ofiri obegyina hɔ. Wo nim abrabɔ God bedi hɔ. Sɛ obetumi abɔ atra ano a, wabɔ saa abrabɔ no bi. Na wo ka nneɛma bi na mpɛ sɛ yɛn yɛn yɛn clarify no kakra, yɛn nya ɛno nkyekyeremu kakra ansa na Yɛde baabi a wɔadu no. Ɛɛ, ne sɛ wose, ɛɛ, asoɔden, ɛɛ, asoɔden. Ahoɔyaw. Ahoɔyaw. Pɛsɛmenkominya. Pɛsɛmenkominya. Anibere. Saa nneɛma wei nyinaa no, ɛɛ, sɛdeɛ yɛ, yɛnka sɛ ɛyɛ abrabɔ bi a yɛrebɔ, yɛ, ɛna yɛabɔ abɛdu saa tebea no. Na ɛbane sɛ nea yɛtumi nya nsunsuanso wɔ yɛn so a, yɛtumi kuta bere a sɛ yɛda so te

Sɛ ɔhwɛ n'adagyaw so mpo kɛkɛ a, na akɔn dɔ no a, ɔyɛ no dɛn? Wafa no. Enti yɛmfa ɛno mfa mfa mfiri hɔ. Ɛnnɛ de yɛn, woyɛ hɔnana a, wonsiw wo abo. Ɛyɛ nwonwa se ɔsɔfo, elder, deacon, asɔre panyin, ɛɛkwarister, instrumentalist, usher, a Awurade ani da wo so wɔ no bɛhwɛ ayɛn asafo no. Obi bɛba asɔre Kwasida no, ofi ne mpra fi na ɔba. Obi yɛ ɔsha ɔne ɔbɛɛma na ɛda dan a ɔnyɛ ne ho adeyɛ. Papa mpakyɛw gyina ano no asɛm a papa ɛɛka no mepɛ sɛ ɔnyɛ komm na ɔntie na afɛm a obi bɛfi ne fie a ɔbɛba asɔre kwasida mpo.